Medden maca uɛren wagarasen fell-as, qqaren wi t-ilan, ansi-d-ikka. Yelzem-as i mkul yiwen ad ifsi ddeɛwa-agi i yiman-is, imi s agi ugzam mkul yiwen ara d-iban anida ara iruḥ mi ara yemmet ɣer laxer, ɣer tudert n dayem, neɣ ɣer lǧehnama. Llan wid yeqqaren Sidna Ɛisa d ccix ameqqran, wigid qqaren d nnbi. Medden irkul qeblen ulac yiwen nniḍen ihuzzen ddunit s imeslayen-is am netta. Masiḥ iman-is i icehden belli d mmi-s Rebbi yella. D Rebbi lxellaq-nneɣ i d-iceggɛen Sidna Ɛisa ɣer ddunit, win ilan ṣṣifa Rebbi, iwakken ara yawi ddnub-nneɣ. Sidna Ɛisa i d uɛasi Rebbi iqabel lmut n yimcumen, imut deg umkan-ik kečč, kemmini, iwakken ad tettuserḥeḍ. Lijaṛa ddnub d lmut, lameɛna tikci Rebbi d tudert n dayem s Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ.

Wid iqqaren Inǧil ssnen s wayen yettwaketben deg-s, ssnen s wayen belli tuɣalin-is meqqret fell-asen, nessen diɣen mer ad yuɣal Sina Ɛisa ad yawi wid ittgellen fell-as leslak yid-s ɣer lǧennet, axaṭer iruḥ ad aɣ-iheggi amkan. Wid ur ntgell ara fell-as ad nedmen ass-nni, axaṭer

Yak sselman i d ara ruḥeɣ. Ala, ur nessin ara, i d-yenna Tuma. Imi ur nessin ara anida ara truḥeḍ, amek ara nɛeqel abrid? Ɛisa iǧaweb yenna-yas, D nekkini kan ay d abrid. Lliɣ diɣen d tidet, d tudert. Ula yiwen ur d-yettas ɣer Rebbi ala yis-i. Lukan tɛeqlem-iyi, tili tɛeqlem diɣen anwa d Baba, imi teẓramt ayagi. Nna-yas Filibus, Neɣ baba-k ikfa-yaɣ i d-imiren. Ɛisa iǧaweb inna-yas, Ɛni mazal ur issineḍ ara a Filibus, taqta-yagi lliɣ yid-wen, win iẓuran iẓra baba, acu ɣef ihi tessutreḍ ad k-ssekneɣ baba? Ɛni ur tumineḍ ara lliɣ di baba akken yella deg-i? Imeslayen i k-heddreɣ mačči sɣur-i i d-kkan, lameɛna sɣur baba izedɣen deg-i. I ccɣel yesbiɣen d netta i t-ixedmen sigi. Amnet kan liɣ di baba, baba yella deg-i. Amnet kan imi teẓram lɛaǧubat yettwaxedmen s ufus-iw. A leḥbab, ḥaca ma tumnem kunwi belli Sidna Ɛisa d Rebbi d yiwen, ara twurtem amkan i iruḥ ad iheggi Sidna Ɛisa i lmumnin-ines.

Ḥaddi tura ɣer tburqes tis sebɛa. Ɛisa ixebber-asen i ṭṭulba-s ɣef leɛlamat ara yilin deg wussan ineggura. Akken yeffeɣ si lǧameɛ, qerben ɣur-s ṭṭulba-s, bɣan ad sseknen lbenniyat n lǧameɛ, lameɛna yenna-asen si ɣer zdat ad sseɣliɣ lbenniyat-agi merra ur yettɣima yiwen udɣaɣ ɣef wayeḍ. S leɛqel, akken ufan iman-nsen ɣef tiɣilt n udrar n uzemmur, steqsan ṭṭulba-s melmi ara yeḍrun wayagi. Acu d lɛalamat ara ɣ-yessfehmen teqreb tisin-ik ur yettɛeṭṭil ara ad yefak lqurn? Ɛisa yenna-yasen. Ur ttaǧǧat ara i ula yiwen ad ken-yesseɛreq, alaxaṭer aṭas ara d-yasen s isem n Masiḥ, ad sseɛreqen aṭas n medden. Ad tsellem heddren ɣef yimenɣan yettilin tura d wid ara yilin d tiyefsawen, lameɛna mačči d lexbar-agi ara ken-yesseɛelmen ɣef tissin-iw. Yessefk ad ilin leḥwayeǧ-agi, lameɛna mazal imir n lefkak. aǧnas n dulat n duni ad kkren wa ɣef wa ad yili laẓ zelzlat lqaɛa deg imukan imxalfen maɛna yagi ad yili kan lebda n ccer ar yeɣlin ɣef dunit ad ken-ttɛettiben ad ken-nɣen asfukraha gar lǧnas d imi i tebɛam ɣef ayagi aṭas ara yeṭṭaxren deg ubrid ad myexedɛen ad myekṛhen buɛgarasen

Ɣef ayagi i sefra Rebbi ɣur-wen, yettaǧǧa-wen ad tsellem lexbar-agi n snat, lxaṭer ur yebɣi ara ad kem-yessenger, lameɛna ad tawḍem akk ɣer ttuba, ad tqeblem leslak n Sidna Ɛisa, uqbel ara yeffat lḥal fell-awen. Ṛju aqmar ad yuɣal ɣer dagi, ula yiwen ur yezmir ad t-issin.

Gar-asen imiren, i wat Hudeyya ad rewlen ɣer idurar, d wid ilan di ttnaṭfa temdint ad ffɣen syin, ma d wid ilan deg berra n temdint ur asen-nefk ara ad uɣalen ɣur-s, lxaṭer ussan-nni ad ilin d wussan n leḥkem n Rebbi, ad ittukemmel ayen yettweketben di lektub n Rebbi-a ɣur-went, tid ilan s tadist deg wussan-nni, neɣ tid i isuṭṭḍen.